Hemmäňize salam, men Ataş Mämmedow. Bu günki AutoCAD wideomyzda siz bilen stretch, ýagny süýndürme guralyny göreris. Şu modify menýusyndaky şu ikona eýe bolan Gural. Streç, türkmençe manysy, ýaňy aýdyşym ýaly, süýndürmek bolýar. Aslynda diňe süýndürmek däl, gysmak üçin hem biz ulanyp bilýäris bu guraly. Şu ýerden bir sany geldim, rektangle çyzdym. Stretch üçin ilki biziň stretchiň gysga ýoly se enter we stretchiň bize soraýan zady şul aslynda. Bize birleşme nokatlaryny soraýar we şo birleşme nokatlaryndan tutup biz süýndürip çekip ýa-da gysyp bilýäs. Meselem Şu birleşmeli kody ýa-da şu birleşmeli kody ýa-da şu, şu islendigini biz süýndürmek ýa-da çekmek isleýän ýagdaýymyzda, meselem, şu iki birleşmeli koduny ýa-da diňe şu birleşmeli koduny şuň penjiräň içine aljak görnüşde ýaşyl penjiräni çyzdym. Geldim, klikledim. We Enter-a basdym. Men şu ýerden gelip men islän görnüşinde orta modýa koýun çekip süýndürip bilýän. Şeýleräk. Escape diýdim. Ýene Enter diýdim. Şu iki birleşme nokadyny saýlap men şu dört burçlumyň boýuny beýgeltmek isleýän diýdim. İkisini hem penjiräň içine aljak görnüşde çyzdym. Enter diýdim. Midpointyndan tutup ýokaryk tarap çekdim. Ortamada çeýin. We e, näçe ýükletmek isleýän, meselem 500 ýokaryk üýtgemegini isleýän diýdim. Beýgelmegini. We elime şular ýaly netije geldi. Islendik ýagdaýda çyzgylamyzyň e, boýuny uzaltmak üçin hasawurty Meselem, şular ýalak bir dört burçluk bolan ýagdaýynda bir minut ýa-da ölçegli çyzaly. Resi enter diýdim. E, nokot saýladym we näçe müňe 20 bir rektangl diýen. Geldim, top diýdim, ekrana sygdyrdym. Şu ýerden men boýuny iki müň etmek isleýän diýen ýagdaýymda se enter diýdim, geldim, şu iki grany birleşme nokadyny penjiräň içine aldym, enter diýdim we şu nokatdan tutup ýene müň diýen ýagdaýymda şu çyzgynyň boýy iki müňe uzady. Geldim Deleteout boldum. Streçi şular ýalak ýagdaýlarda. At dogrusy streçi has aňsat ulanmak üçin biz şular ýaly bir gysga ýoluny hem ulanyp bilýäs. Şular ýalak bir dört turşuk çyzmak isleýän diýen ýagdaýymda. Kontrol düwmesi bilen men streçi has çalt ulanyp bilýän aslynda. Kontrol düwmesi has köp kömege ýaraýar. Dürli-dürli funksiýalary Tat üýtgeşik görnüşlerde ulanyp bolýar. Meselem, Ctrl bilen bile basyp, Ctrl-y, Ctrl düwmesini basyp, mausumyňam jep düwmesini bir gezek basyp, şu iki birleşme nokadyny penjiräň içine aljak görnüşde çyzdym we bir gezek ýene aşak gelip, mausumyň jep düwmesini basyp saýladym. Ondan soň gelip men şu ýerden Şu ýerde hem görşüňiz ýaly stretch bar. Şu ýerden tutup çekip men ölçegini üýtgedip bilýän. Kontrol meselem 200-lük ýa-da 2000-lük bir artyş isleýän diýen ýagdaýynda şular ýaly boýuny üýtgedip bilýän. Kontrol Z diýdim. Kontroly basyp täzeden gaýtalaýan. Mausumyň çep düwmesini basyp Bilelikde bir gezek basdym mausumyň çep düwmesine we şular ýaly penjire aldym. Soň gelip şu ýerden men bir gezek basyp içe tarap çekip, meselem 200 içe git diýen ýagdaýda şular ýaly ýagdaýa gelýär. Şu ýerde şular ýaly bir ýatlatma bar. Stretch käbir ýagdaýlarda kopýalama işini hem edýär. Meselem, circle diýdim. Bilýän bolsaňyz şu ykyllarda bir birleşme nokady ýok şol bir yzderlikde radiusy bolan bir obýekt. Meselem men se enter diýen ýagdaýymda we şu obýektimi saýlap enter diýdim we şu tarapdan çeken ýagdaýymda move hereketini etýä. Bize şular ýaly kontrol bilen ulanan ýagdaýymyzda meselem geldim kontroly basyp mausymyň çep düwmesini basan ýagdaýymda gelip şular ýaly stretching köpeltmek funksiýasy hem işleýär. Şular ýaly. Näçe köpeltmedi? Geldim. Şular ýaly görnüşde e, köpeldip bilýäňiz. Gysgaçarak stretch e, funksiýasy şeýleräk. E, indiki videolarymyzda görüşýänçäk häzirlikçe hemmäňize hoş sag boluň.